amahwani chaiwo tete mm, iwewe ndambonzwa achinzi namukoma wako nekubasa kubasa pepaya mashareholders akaita sei ah, kubasa uku kauku handikunyepa tete mm. ini kubva ndeye panapa ka mukoma wasati wamboenda neni kubasa but unofanira kuwapa pressure kuti mukoma ndinoda kuenda kubasa eh, tikarisirwa nababa eh. zvifunge tofanira kudya tese mari kwete kuti adye nekangomwa kake hazviiti but ka panyaya mataura kuti kangomwa iwe mm. pamatondifungisisa imwe nyaya chii hazviri kuitika panapa so mm. nakudese haizi nyaya ndiunze chese ndiri mwana wababa wako ini ah. adandiparadzanisa nemwana wamai wangu ko chii chikuitika hanzi ndochiramu ichi bamnini ngatiitei zvakati zvakati zvakati apena anakana nechaniziva make mumba make omo handitozvichairawo angabve akuda kupa iwewe zvirwere zvake zviri zvanenge akabva nazvo kutauni uko ah, saka murota nechirwere ayewa munhu akabva dhorobha achaswe mwana wamai achaswe ichi chikomuta zvotaite mwana hmm, hmm, hmm?

ndozvatoni manyanda tori nani ada kudya mari yamukmanje ah, kana ndiri pazvite kusvika ndafa ndokuti haamboiti yani baba vakatisira isusu kuti iye pamwagona ngatoti ndiyakutodza mukoma watomisandise kubasa wazotaura chokwadi zvinogona zvi kutodaro sikiwe chinotaura namukoma wako ka ndiri kumashure kwako mwana wamai wangu uyu ee haambokurasi unomuona okay tete mkoma ee mbaa konasinda maenda makari wako mbatikuti akusi kunonhengirikina ikoko wana mhofu towazivaandichadii mpana wangu kuona maiguru wako idzodzi paya ndakachuza haa ndizvozvo saka ona mpana wangu atiri panapa ka tira kuti usara natete andika wotora mapepa ari pasi pechisaibhodhi aya handi mm. wopa anti wako anti wako ndiwachaziva kumadi kokumaita handi zvinhu ndezvedu izvi mukatedzerana maiguru enyu andimuri kuona ndoana tikujainini kamukoma kamoti magemu nenda masiyana magemu kuita seiko mm. uka mbana iwewe ucharoora unonzwa inini ndikaita serious nechinhu ichi ndokubudisa muchinhu ha ah, mukoma andiroore

Uyu mfana ano anosimudza tumabhebhi tumanyama kwete eh. taive ana maiguru wako takanongerera. Asika eh? ndini unomupa zambia imi. Zambia. Eh. eh sezvo atete muri mumotosiyera. Ah, Saka atete don't worry. Iwe wenda taura na takudzwa. Eh. Pamapepa zaya. Eh. Mo mtakati. Usatotia zvizivo. Kwazi mukawatedzera muri kunanga dressing idzi. Eh. Ndora modya ndichipfura. Velo. Ah, Wagona wanje. Ndakatonoona taku.

muda kubvunza eh ndadirecto nechepasera apo kuti panapa ndo panoitwa paboss pese eh ndingavaonewo here eh, nyaya idzi dzadza uyu toringo shamwari pedza nyaya dzako ndakuenda kunosvika hapana yakanyanya mukoma wangu ah, dangu pane dziri kuda kungofambisa fambisawo mati vanonzani inini awa vamukuda wacho mospetso mukuru wepanapa mm.

ndiri bhowa ini kokurisei kwawabva uku Ah, kwandabva uku kutsvene azuva chete kuri kupisa wena kuri kupisa zvisingaiti Yii, haa mahwani zuva apa nguva yareba kagulesi zuva mahwani bamnini Ah, mvura ngaite chinani Aiwa inonaya bamnini. Eh? Aiwa inonaya. Kumkutizeko nei bamnini? Ah, tangoti sezvo hazvina ah, kuzasinonya. Aiwa aiwa bamnini chiko. Homa. Aiwa kungotiwo hazvizonyatsoitawo zvakanaka komana. Nebamnini.